Tu bantukin caan ṭha caan sunglawi kan petu kan biakmi kan Pathian mi si bik ah amin thang ṭhas ko seh. Nan dam cio ko hna lo maw? Mi chicken kan ni kho caan hi cu nu pawl ziaza he khat ti si a duh caan ah tlang a duh caan snow tla a duh caan ah lam hen al ti ka a duh caan ah kik a duh caan ah snow tlak ko bu zong ah lum ti si vậy ah nungak mi do tak mi thin lung put he khat ti si le mi si kanu mi si kan van ziak ngai ko tu bantukin snow tlak ko bu zong ah biakinn na sunglawi a van phanmi zumtu vialte nan dihlak cung kan alom bawipa tu nih thluachuah an pe chin ko hna si timi te kha nan sinah lungam na tawite zong van chim ta ka van duh e nan sinah tu bantukin caan hmang kho dingin caan ṭha ka petu kan pastor te le upa hna an cungah lungam tampi ka ngei timi te kha van chim ta ka duh e kan chairman thawng than bantukin tunin in singrat thiang thlarau hruainak si ko la one year plan zong ah nan soi lo mi se azai si mana pastor thar kan ngei e mino paul nih mino upa le pastor rian tun kan thiam nak ding ca azai si po a orientation bantukin youth leadership mino hruainak kong he pe tlai in rian tun kan thiam nak ding ca azai si po a rak kan chim lo thala ti kham van ka so me ma te chin sin ka van rat kho nak se azan le ra ding ka se ko na te in zai si po ka hin kan kan sinar vai vek ahcun nan ti ti hin tu bantuk in caan kha ka hin kan pasa te nan van ka ton piak nak si timi te kha ka hin van chim ta ka du e kai lom tak timi te kha van chim ta ka van du cun tu ni zong ah akik na in lumsa tak in kan sia bik le a chungkhar ne kan don ni ka hin kan pasa pa nu pi sarat nu ne rol tho tak han chum piak tu ka po khim no ne nam ma ngai tu ngai lo tu chim tu na ngut do dang ka sang tu he rol tho tak kan chun piak ke ka hin kan bino pasa he An innchung tang te rawl kan va hrong hna kan alom taktak timi te kha tu bantung Khrihfabu aiawh in nan pasra te lumsa te in khual a kan don tikah hin kan van phat la cangka bang kan hna ngam timi te van chim ta ka van du cun kei cu ka ren rapi ti cu ka khua bantung ka ruah le nan sin ka rat tikah hin ka thinlung tu he dam siangin ka kainak se pathian rian ka tuannak ding caah siangin ka kainak ca ka cawnnak hmun khua ka saknak hmun si i thar in ka van na hmuh ka van na hmuh hna hin vei ka thinlung hna phun dang a um la bawipa tu nih hi Khrihfa bu hi thluachuah in pe hna seh law lam hruai chin ko hna seh timi te kha van chim ta ka van du cun Khrihfa bu ah thawngṭha kan luh hlan ah tu ni cu caan tam tuk kan ngei le thawngṭha bia kan luh hlan mi ni pahra hrawng he lunglawmhnak van chim ko si law mino pastor nan van lak kha rat ka duh tuk na tein kan senior keimah deuh kal ning law van te kan pastor pa tu van ra e a van di zan tu khan ka rak leng ve tu bantuk in Khrihfabu nih ṭhancho nan duh e mino hna an tlau lai ti nan phan e mino pastor zong nan van lak ho cha khan kan lomh pi tuk hna timi te kha keimah pumpak hrimin nan sin dia van chim ta ka van duh e bawipa nih nan mino pastor thar pastor sang zong hi Khrihfabu ca hmang chin ko se timi te kha ka hin van chim ta ka van duh e sia sang zong bawipa rian ṭuan ding in nei tip mi cungah hin kan lawmhpi kan upat Marang ram ah cun mino pastor ṭuan hi a har tak an ti minung tampi nih an ngamh ti lomi ka si pastor ṭuan hi cu a har lawng si loin pawcawmnak zong ah hin a fawi lo ti ka si tikah mah tluk in a harmi rian ah cun tu bantukin Indian an hna cu lai khulupi si i lai khulupi kaltak in atu bantukin Michigan Laimi tlawmnak te an van rat tikah hin upatnak zong kan i pek Bawipa tu nih rian a tuan piakmi Bawipa tu nih thluachuah ang pe chin ko seh timi te kha van chim ta ka van duh lemina upasra tuan hi zeitluk in dah a har timi te he ka van chim ta hala i Mrang ramah hin kum khat chungah hin keimah hi mino lei cawng mi si caah hin youth pastor pawl he mino director si youth pastor pawl kum khat ah 44% nih Khrihfabu an chuahtak peng ti si. Tok manu zakhat chungah 44% nih hin an rian an dinh tak peng an kal tak peng ti si. Le cu zei ruang ti si cun an ruah ning leng khan a har tuk. Culong sun loin mino pastor an van tuan le cangka hin kum khat in kum thum kar lakah hin 70% nih Khrihfabu kha an chuahtak ṭhan ti si. Le cucu zei ruang dah an chuahtak ṭhan hnga timi te kha nulapa nan sin a tlawmpal te ka van chim ta la thawngṭha bia kan chim hlan ah cucu phun nga an langhter i nan sialpa nih cu bantuk phun nga chung a ton lo dingmi kha Khrihfabu nan rian bak si. La American ram ah 70% bang nih kum fatin te kha mino pastor Khrihfabu kha an kaltak peng timi te kha Pathian auhnak a si ko zong ah hin a rak har tuk caah hin vei ah an kaltak peng timi te kha van chim ka van duh le phun nga an langhter phun khatnak cu mino pastor an van tuan tikah hin uh, unrealistic expectation an te mino pastor zong nih khan a ruaimi hna mino kha a duh ning ruai kho ti hna lo cun Khrihfabu zong nih mino ca i an lakmi pastor kha an duh ning si kho ti lo cu tikah cun duhning ve si khawh lo tikah cu a ṭhen hau cang ko beelnak a siknak a chuah caah khan mino pastor zong nih ah ka ruahning bantuk an rak piak thar lo te Khrihfabu zong nih ah kan ruahning bantukin a hruai kho na lo te ti khi a si dia khan cu lawng si loin Khrihfabu nih an rak kalpi ciami program lawng kha kalpi peng an duh i pastor thar an ngeih zongah khan mah program te kha kan tuahpi peng seh ti kan duh tikah thil thar cawn tu lungthin ngeih ti lo caah khan pastor pawl nih khan an kal ka ve ah ah hitin cun rian kan ṭuan kho lo an ti i an kal tak ṭhan ti si cun a fawinak an si cun thlen kha an ṭih pasarnak vision thar kan ngeih tikah bantuk thlen kha Khrihfa bu an ṭih caah khan rian an ṭuanpi ko caah an kaltak ṭhan suahtak ṭhan hna ti si cun a pahnihnak ah cun zeidah si ṭhan ti si cun isolation ministry mino pastor an van lang hna tiah khan anmah lawng kha rian an ṭuanter hna i bawmtu taktak an um ti lo ti si mino pa asra rat hlan ahkhan cun mino upa pawl an fel tuk mino pawl an rak organize ngai nain an van lak hnu tak ahcun bawmtu kha an ngei ti lo ti si anmah bok long tong ko seh lakha pe kan pek ko cun ti le nu le pa zong kan zoh la se tong ko seh hruai ko hna se ti ka se bawmtu a ngei ti lo tikah khan an ban auh ti an lung dong ve ti si riantuannak ka po ahhin cu minung pakhat lawng na tuan khawh si lo cak han rak i bawmh hrim kha a hau le kha khrihfabu hrim nih hin lai khrihfabu cu kan tong tuk rih lo tein kan pawngkam marang khrihfabu cu an ton tuk le american ram ah siang kai mi kan si tikah hin hi bantuk thil hna kan khrihfabu kan van hmuh cio tikah hin nu le pa nih tampi kha nan mino pastor te nan bawmh hrim na hau timi te kha cun mino upa zong nih nan mino pastor kha nan dawt hrim nan bawmh hrim hau timi te kha amah peng lawng nih phone chawnh amah peng lawng nih len kaka a si kho lo ka bantuk ruang ah khan mino pastor pawl kha an ban o vei ah an li a leng tuk ti ka si an mah lawng peng kha an um tikah isolation an um har an li leng ve tikah khan uh, an lungre thei lungre theihnak na te ve hna tikah khan kaka vei ah rian kha an chuak ṭhan to ne te cun a pathum nak ah cun no plan for recess or renewal anmah zong kha an tha di tuk ve a rian ṭuan tuk caah khan i dinh caan zong ngei lo khan ro ei pa zong ah Khrihfabu tu si zoro kan ei pa le Khrihfabu zong ah ro ei pa zong Khrihfabu kong a ruah Reverend Chan Thawng Lian nih cun khoi ka na puwa retreat kan tuah zong Khrihfa upa ve ah Khrihfabu kong ce khual tlawn zong ah Khrihfabu kong ro ei zong Khrihfabu kong ce se le pastor paul le rianṭuan tu paul he an ba taktik ka si cucaah cun ka bantuk paul kha mino pastor an tuan tikah an ministry ah mino rian an tuan tuk caah khan an thluak he a ba tawn ve ti si dinh caan an ngeih ti lo caah culong culong khualeng hna an va chuah tikah khan riantuan hoi pawl le upa pawl nih khan na duh pawl na chuak na um ti kha sik an tong ton te khan reset timi i dinh caan anmah tein van i tharchuah caan zong kha an ngei kho lo tik a si cu American ram cu vacation hna kan pek cu mu PTO hna kan pek cu mu company ṭha deuhmi cu number day na ka open tin hala amin ka van phil ma na personal time na kam nan tar na chumu ban tu khan khrifabu zong ni rentun tu minung kha personal time di ban tuk vacation di ka tam deuh zong tu pya her ti kha an mud mu kho mi an chim mi ka se chun Aw ka bantuk khua an tlawn caan ah khan kan fale na kal tak hna tiang complain kha an tong lamang ti si le mah tikhan an thluak a ba tuk ve an taksa a ba ve an thinlung a ba ve ca khan mino pastor kha kum khat in kum thum karla khan an kal tak peng hna ti khi si cun a pali nak ah cun lack of leadership an i ṭhihruainak kha a fek lo mino pastor an van lang tikah khan ṭhihruainak fek an rak ngei lo cah khan anmah nih rak chiahciami program pi kha thlen an duh ti lo pastor nih vision thar a ngeihmi tinhmi a ngeihmi paoh kha an cohlan piak kho ti lo e zapi duhnak peng khan kin kal la tirum ro khan voh in an tei piak peng tikah an ah mai cu an ka lak santlai lo anmah te an kal kho ko keimah an ka her an ka herh lo timi lungput kha an thinlung a um ca khan Khrihfabu kha an kal tak ṭhan tawn ti ka si cu tikah cu mipi zong nih hin rianṭuantu kan lak hna tikah hin rianṭuan thiam pi ngaingai kha an rak biapi tuk thazaang pek thiam pim thazaang pek thiam thiam kha an rak biapi tuk rianṭuantu kan hire hna le kan nih laimi cu mipi nih hruai kan hmang tikah rianṭuantu kan hire mi hna nih cun vision kha a kan ngeihpiak lai i an kan hruai lai i thilthar kha a kan cawnpi la mah kha a ṭhangmi Khrihfabu a ṭhangmi bu a kal dan si timi te kha hi ka zawn chung kan van hmuh khawh mi si cun a panganak cu no strategy plan zeitindah Khrihfabu kan ṭhancho la zeitindah hmailei kan kal la timi hrim zong kha Khrihfabu nih an ruat kho lo ti Le kha bantuk strategy palen a suai zong khan an cohlan pi kho lo ti khi si cu tikah cun kha pawl kha an ban o te zultu ser kan discipleship zultu ser group kan thok la kan ti zong ah pastor thel lo in committee phoi le an ser le kum khat kum ni kala an non nok ver le kan kal kho lo ti tikah guideline zong ai to kho lo cha strategy palen timi long term zetin da kar kan lan la zetin da krifa bu kan than chola timi kha tuaktannak a um lo caah khan i bochannak i zumhnak timim lo caah khan ah mah hi cu a si kho lo tiah keimah kum lawng ṭha deuh ka la ti kha mino pastor pawl nih khan an ruai an kaltak ṭhan ti ka si le mah hi panga hi lai khrihfabu zong nih mino pastor kan lak tikah ṭha tein kan ruah kan ruah ngai ve hau timi te kha hin van chim ta ka van du e nan pastor hna a long li tukin isolation mah te long Thai nan umter peng si ahcun mah te lawng um deuh mi pawl hi American van awk deuh ti si mu cucaah cun vaya lung minung he American ram ah hin depression timi hi mah te lawng umnak ai thok tik a si nu le va zong hi mah te lawng sau deuh um popo ahcun ai thok khlo bak ti si cu ahcun mah te lawng umter lo he Khrihfabu kan rian a si timi te kha ka hin nan sin te ka te ka hin dawtnak te ka van a ser hna la cun Khrihfabu nih mino pastor kan lak tikah hin nu le pa nih hin expectation timi hong kan tuahpiak seh timi nan duh hak ko mi kha a tam tuk ti khi si mino nakin nu le pa nan duhmi khi tam deuh ka bantuk kha a tlam a tlin lo tikah khan complain kha tam tuk tikah kha mino pastor pawl cu phone kan chim ceh cun a nem deuhmi an si cak an celh ve lo Cu tikah cun mah bantuk hna kha mah bantuk hna khan an thazaang a der ve ti khi si. Anmah American ram ah cun mino mino pastor hi the youth pastor is not a superman an ti. mino pastor hi superman bantuk an ruah cu a thawng taktak a thazung ba khol lo zuang mi mino pawl ha pian thartar viau hna la zultu a ser hna la bantuk a tin hla ti kha nu le pa nih kan ruah tuk a rak si lem lo. minung nunnak a thlengtu tak cu pathian lawnglawng se ani cu pathian rian tuan te ka si ko pathian biachim ka si ko we nu le pa tampi nih kan pelh tonmi cu kan fanu kan fapa he pathian bia a chim hna la an piang thar la ti si ton pian thar tar cu bawi parian bak se e kan ni kan rian tu cu pathian bia chim tu ka si ko timi te kha ka hin van chim ta ka du e nan expectation nan duh ning bantuk in thil akal lo zong ah khan vaya thlacam tu nam bom peng ko la timi te kha kan chim chi ka ven du e minung e expectation timi kan kan ngai kan expectation kha ka ruah ning bantuk la salo ti chim phoi te la pathian rian ruan nak ti mi sun ruah ning bantuk zet man asabala lo arong cho pathian rim ni keima ni ka mu ning le ka ti ning le ni ti ning le nam mu ning kha van le valai na dang e ate so pathian rian tuan tukin si sa thlarau rian ṭuan ning in kaa hlang ve men si cah khan minung ruah ning he khan a kalh tawn lemang cah khan ka bantuk thil um caan zongah khan o bawipa du dang he um ko la ti khan thlacem tu kha bawm lemang ko hna usih law timi te kha ka hin van chim ta zong ka van du cun Atu chan ah mino pastor ṭuan hi a har taktak ti si. Zeiruang dah a har ti si ahcun atu chan pastor ṭuan hi an zohkhenhmi hna pawl maw kanmah pawl kan zohkhenhmi hna pawl nanmah zong mino pastor nan van lak cah hin mizei pawl dah a zohkhenh hna ti cu generation pali a zohkhenh hna legit tuni ah generation pahnih lawng ka chim la generation G pawl cu aa thluaite pawl ṭhi hi an si le a thluaite pawl sin ah upa deuh ṭhi pawl kha generation G an si an mi pawl cam fel ko cun biak lo zong an pian ther lo zong ah Khrihfabu an dawt he mino mino hruainak he an dawt a ruang cu mino hruainak ṭhangso se ti kha an duh nain generation alpha timi pawl 2010 in a chuak mi pawl American ram i tangcheu kai i a van dih mi pawl hi an smart tuk ko natin an nih chan ah cun 24 hour bakin phone an zoh tuk ke men ka tuk tikah hin an thlok man kho ti lo ti si tikah mi upu zong an thiam ti lo mi chawnh piak zong an thiam ti lo a cheukhat an ti lo bang ah cun nu le pa nih zeitluk rawl thawn an chuan piak hna zong ah hin a ei lawng an ei la a tho tuk ka nu kai lom zong chim mang bal lo ti si la chum ha bantuk generation zong kha hruai tun si tikah khan an bipi tak vaya thazang va pek va som thazang pek lawng te kha an hauh te khan khana pawl bantuk generation kan an krifa bu zong atu hi an van tam ngai sang chu mu kha bantuk kha chom piak tu si tikah khan an foi bak lo an ni an thiam bik mi chu kem ka ai thang takin au hol chia he asi ko chung in hol thilo zong man ko le khapawl tu kan thiam bik mi tu ki si le cha bantuk lak ah cun mino upa le mino pa sra te rian tuan min stik ah khan a foi bak lo nan fanu nan fapa ke roi som hna manu nan thei kola ji tluk la som man thar mu an kem ka liu le bang hna som manu la nu le pa man vuak an ngam hna la cha tluk cun an kem kan du dewe pathian nakin khrifa bu nakin community nakin an mai ka ti um mi am phone an kem kan du deu chu bantuk Kim nih addiction timi a liam tuk cangmi a sawi tuk cangmi hna pawl Pathian lei kirpi ding Khrihfabu ah pekchanhter ding kha a fawi bak lo ti khi si. Cucaah cun nan mino pastor te, nan mino upa kha a hlei in thla nan cam piak peng hala thlacamnak in nan bawmh peng hala timi te kha ka in chimchi ka duh i atu chan ni generation alpha pi nih generation boomer an timi hna pawl lebang cu atu i media suku kai cu mi pawl lebang cu an ngamh tuk cang le muslim biaknak hna lut minim cang la biakinn a phan ko mi bok zong atheist pathian zum lo min tam tuk cang la ka ban tuk laka khan mino pastor tuan min sa khan thlacem hi bom an her hrin hran ko te mi te kha thlacem zong kha ban cha pa na ka du lenan mino pastor te nan pastor te hi thlacem khana kan bom peng la thlacem khana bom peng hala chun nei niam tin umpi kho kha rak zom ko hnaw ti mi te kha ka hin tha zang zong kha van pe na ka van du cun mino pastor thar kan lak tikah hin ka chim bantukin expectation kha a tam tuk tikah khan kha bantuk expectation zalong tein expectation a kal khawhnak ding caah cun leadership kha thlen a hau lai Khrihfabu he cozah bantukin si caah hin pastor thar kan lak zong ah hin kan thleng kho lo kanmah ruai ning te peng kan kal caah khan mino pastor kan lak tikah cun leadership kha amah hruainak deuh kan kal a hau amah vision deuh kan hlau ti bantuk kha nulepa nih nan lakpiakmi hna mino pastor cung zong vialte kha nan chanh dih a hau timi te kha nan lakmi nan mino pastor kha nan trust nan zumh bak a hau timi te kha ka hin van langhter ka van du le mah te kha a tawinak tein van sa ko se law cu donghnak bik ah kan fale hna he zeitlukin dah zoh khan an har ve ti si ahcun zeitlukin dah an temtur ve ti si ahcun nu le pa tam deuh cu bully zong nan thei lo kan na capo laimi cu kan na capo tu nak ah hin capo te pawl hna buli kan rak ruat lo a nai dawh lo ning hi cu na ke dil hna kak timi pawl nak hi capo a si ko na ti mrang ni cun buli in rak ti cu a thli ten kan rak nam lo mi kha mu nan nih khrifa bu ti kan rak soi le mi nak hi buli a rak si lekha kha nulepa pawl he atu san kan mino pawl he Khrihfabu bu li an tong cun nulepa zong rianṭuannak ah an rak a thleidan der hna cu an rak a mi sawh deuh hna cu mu ka bu li su mu la tu chan kan fale pawl hi social media ah hin an ni catu social media chan sa social media chungah khan bu li an tong tuk nan mino zong he mino nan mino pastor na tampi ka thai la ka mino pawl zong he social social online chungah bu li tampi an tong ai kai vial ka la chong ka chon du lo an ni vial cha kut an tle an ni group chu cha an ni ku an ni group chu man thak an phot ti ban tuk hin a pakhat le pakhat ke an rak bully ve an rak longli tuk ve nan mino chung zon um ko me a group group khin mu an ni group chu ron ai la zugzak tia man an vai thla le group an phot te ka a cheu mino pon rak mu te ka o ken cha ka rem lo tim na kan rak ruat ve na kan rak tam pi ve te ken rian rak tam tuk le ka vial te than pi du ding kha na mino upa le pastor te sa khan thlace me bom zuzah na ti mi te kha ka si her tuk le mah te chu ka van chim ta le zang fan nak ten tuni bible ca ka van thim mi kan rel nak chan sela zang fa ti van ka ka pia ko la kan rel hlan ti ha tuni kan som dik mi he kria ipe na si ti mi thong tha he rom na si ti he ka van du e bible ca kan rel hlan te ha pathian bia kan chim hlan te ha thla kan van chem tan hala Pa Pathian kan i lawm sunpa lennak vialte ka pa nangmah ta ko seh nang cu a thianghlimmi Pathian a ding tukmi Pathian na si caah tuni zongah Bawipa cutluk i a dingmi Pathian nih na bia a ṭhang hna seh nangmah i peh hna seh ti na kan duhmi na thawngṭha zong kan hrawm ṭhan lai i Bawipa kannih cu a thurhnawmmi kan si i cutluk a thurhnawmmi zong cu thianhlimter na kan duh i thianghlim ding zongin na kan auh i cu bantuk nun cu Bawipa tulan zongah Bawipa thar in thawngṭha kan hrawm ṭhan cang la kan chim dingmi vialte he online ah kan gan ngaitu si hna seh hika hmun hma na bia rel in na bia ai ruah in thawngtha ai hrawmmi vialte nan nak thazang thar kan khona ding ca thlo kan chuah piak ko kan nunnak kan caan tang rimi thawngtha chin ding dai vialte nang man kut chung kan chen thi nak tho thamin fa Jesu Christ min thlan champa pathian amen zangfana tim ma ti hi van ril ta hau si lo johan ngan hlenga a me pakhat panga kalak te hi kan zatin van ril hau se Misur ruang taktak cu keimah hi ka si i dum ngeitu cu ka Pa a si. Thei a tlai lomi nge vialte a tan dih hna i thei a tlaimi nge vialte kha tlai chinchin nakhnga a thenh hna. Nannih cu kan chimhmi hna bia thawngin nan thiang cang. Keimah ah hin i pe u law kei zong nanmah he kaa peh ve lai. Misur nge nih amah tein thei a tlai khawh lo i a ruangah aa peh lawngah a tlai khawh bantukin nannih zong keimah chung i nan um lo ahcun nan tlai kho ve lai lo. Cathiang kan rian mi Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak ko seh. Nihin thawngtha kan chim dingmi cu Jesuh Khrih ah i pe hna u si ti hi si lai i i pe lawng si loin mirang biafang ah cun a phais pakhat nak kan vantar bantukin hika hin Mirang nih cun ka hin obey a ti i i peh lawng ka si loin i i benh bakin Pathian lei bakah khan i benh bakin i benh ve ka hau. Pathian lei bakah hin a benh kan i benh khawh chung bak kha i benh ko hna usih law Bawipa hi neih ko hna usih law Pathian bia hi i tleih ko hna usih ti hi tu ni ah hin thawngṭha in sawm ka van i duh hna. I kan pale nih cun an thei dih la Mirang holh in ka kawl le ka hmu lo amin zong ka thei ve lo tu hi safe kan thei ko la te kan pale nih cun. safe nih khin a puah khimnak ding caah caw maw namos na abenh bak khin ai benh cu ve bantuk cun zumtu pathian fale nih hin pathian sinah Jesuh Christ sinah hin ai benh bak ding abenh bak khin ai benh dingmi kan si pathian sinah ai benh lomi cu thlarau thei kan tlai kho lo cucaah cun zumtu minung kan nunnak han abiapi tukmi cu pathian bia a benh bak in a benh si ko nu le va zong ai benh deuhmi ai daw deuhmi ai tlaihchan deuhmi cu chungkhar an dam deuh ko Khrihfabu zongah ai pe deuhmi Khrihfabu ah ai benh pengmi cu an rak dam deuh ko bochan awk tlak an rak si deuh ko cucaah cun kannih zong hi kan thlarau kan zumhnak a dam khawhnak ding caah safe nih saram taksa cungah ai benh bantukin Jesuh Khrih ah hin kannih zong kan i pehtlaih i kan i benh kan vei ah kan a beh bak hin kan i benh ve dingmi a si ti hi sawm kan duh hna. minung tampi cu khamhnak tiang lawng kan thei i kan i benh ti lo tikah hin thlarau kan ṭhang kho ti lo cucaah cun zumtu nunnak ah chan hi kan hau Jesuh Khrih nih a uar lo ngaimi cu a dam ko na tein a ṭhang lomi a si Jesuh Khrih nih thei pakung kha a ngan a dam tuk ko na tein a thei a tlai lo cah a rem lo le chiat a ser tupi nih va tlai ti hlah a ti cucaah nihin ni ah Bible ca kan van relmi zong kha nihin ni ah thei a tlai lomi a kung a ṭha ko nain thei a tlai lomi a nge vialte kha a tan dih na lai te Jesuh Khrih nih thei a tlai lomi nge he ca huat tu cucaah zumtu na si ve ko na tein amah le nai benh lo i thlarau thei na tlai ve lo i a sunparnak caah ṭhatnemnak zeihmanh na ngeih ve lo si ahcun Bawipa nih a hut tukmi na sual lai hi. Cucaah cu na nunnak ah hin thu pin ruat hna usih ti hi tuni ah thawngṭha chimnak zong in sawm ka van i duh hna. Cucaah minung kan nunnak alpi tukmi cu kan ram a sami Pathian nih pehtlaihnak ngeih hi a biapi tuk i cu pehtlaihnak Cu pehtlaihnak ṭha kan ngeih tikah cun kan nunnak ah hin daihnak a kan pek. Kan nunnak lam hi a tluanter. Cun kan nunnak hi zeitluk hmanh in rawk kho hmanh sehlaw kan nunnak kha a tharchuah khotu Pathian a si. Bawipa min thangṭhat ko seh. Cucaah na nunnak zei bantuk hmanh in rawk ko hmanh sehlaw na nunnak a tharchuah khotu Bawipa um zungzal. Sihmanhsehlaw nangmah na rian a ngan bikmi cu Bawipa ah Jesuh Khrih ah i peh he si ko. nihin ni kan hmuh misur ruang ki zoh ko man ulaw a picture te khin misur ruang cu a um na tein misur thei a tlai khawh nak ding ca a kung he a ruang he ai pe tle hrimau ai pe tle lo ahcun a thei tlai kho lo ti cucaah zoomtu hna zong hi thei tlai kan hau ve cucaah kan thei a tlai khawh nak ding ca Jesuh Khrih he kan i pe tle a hau kan ram a feh nak ding caah Pathian bia in kan nun hi thlarau ti kan toih peng a hau. Pathian he kan i neih peng a hau timi te hi thazaang pek hna ka van i duh hna. Jesuh Khrih he ai pehtlaimi lawng hi Bible chungah cun mithar an se te. Mithar cu an nunlun kha an kaltak thar an kaltak caah khan mithar an si. Mithar cu sining thar in nunning thar in an ṭhang i thei tlai an tlai nangte Jesuh Khrist na pehtlainak ah hin thei tlai ve mi na si maw cucu nun nunnak ah hin al hna usih ti hi sawm ka van i duh hna zumtu nunnak ah a biapi tukmi Crusade kan ngeih zongah a kan chimh pengmi cu zumtu kan sin cang hnu ahcun vancung pennak chungah kan luh khawh dingmi vancung pennak chung kan um dingmi hi biapi tuk. Cucu Jesuh Khrih zong nih a voikhatnak a thawngṭha chimmi vancung pennak si. Johan zong nih a aupi bakmi cu vancung pennak sin nan sualnak kaltak cang u law vancung pennak chungah lut u pathian a ra cang lai ti kha an chim pengmi si cu bantukin vancung pennak chung a lut rih lomi kan si si ahcun vancung pennak chungah kan um khawhnak ding caah kan luh khawhnak ding caah hin kuat khat Peter a ngan pahnih a hme pahnihnak ahcun zeitindah a kan cawnpiak ṭhan ti si ahcun ngakchia chuakka bantukin si u law thlarau nuk kha duh u cu thlarau hnuk nan din thawngin nan ṭhang lai i khamhnak nan hmu lai cathiang an rem bawipa sawk an pekpek ko seh vancung pennak hi zei ruangah dah ngakchia kong in a kan tahchunh hnga hika zon a biapi tukmi cu dah a si ti ahcun thlarau hnuk kong kha a kan cawnpiak i ngakchia nih nu hnuk nu hnuk a duh bantukin nuhnuk cu a duh lawng si loin ngakchia caah cun a pumdamnak a pumdamnak a ṭhannak ding si cu mu cucaah ngakchia nih cun nuhnuk kha a duh tuk tiah a nuhnuk kha nu le pa hna nan theih ko la cu ngakchia te nih bawhte nih kha a ṭhannak ding caah a nuhnuk khi a duh tuk a tlaihchan tuk cu ve bantuk cun cu bantuk ngakchia lungput bantuk cun pathian bia he kan ṭhannak ding si cahin pathian bia kha a duh bak in duh a kan ti Bawipa min tang ṭha ko seh. Cucaah zumtu cu Pathian bia a ṭhan kho ding kan si lo. Ngakchia nih nu nu a duh bantuk bakin Pathian bia a duh dingmi kan si. Pathian bia he Bible he sisung Pathian bia he a cheu ke cu kan Bible ca hna hi a thar tuk le van kau baka hi a thong pa thang tuk re a thar a thar thong amu cu cun zumtu nih cun Pathian bia hi tam kho chungin tam kho chung kan rial hna la Mirang nu hi thla a cem te si. Pathian, Pathian aw thei bal lo le thla a cem te si. Bawipa evangelist pawl nih hin Pathian aw kan thei an di lamang la kei zong nih aw thei ka duh ve ko ti thla cem ti si. Thla cem cuam ko Bawipa hoi dang tete an khang le Pathian bia he kan thei an ti le no aw he thei ka du tuk ve. Cucah cun no aw thei khawhnak ka pe ko ti thla cem ti si. le voikhat cu bawipa nih tihin a chawnh ti so bawipa nih cuti si ahcun bia kan hal la aw a ti bible cu chung vialte khi a ho bia dah a si a ti ti si ai rua ṭan lo aw bawipa nangmah bia si ko e ti le mah vialte kha ka aw ka chimmi vialte kha ka profet ka lamkaltu an rak ṭialmi sin ka aw a si ko e na rel lo caah na rak ka thei lo a ti nihin ni a zumtu tampi zong hi Pathian aw kan thei lo an rak tina ten Bible ca hi Pathian thluachuah hnawhmi a bia a thaw a bia a rak sang cu cucun Bible ca kan rel ahhin thiang thlarau in bia kan chim tikah bia kan ruah tikah hin sullam a ngei tukmi si cu cu thok cun cu nu zong cu o Bible ca hi Pathian o pei rak si se Pathian nih pei bia an rak kan ruah hi Pathian chimhrinnak Pathian nih a dawtmi fah le vialte nun a kan cawnpiaknak pei si hi Pathian cu mit nih hmu khawh lomi si caah a bia vialte hi hi ka chungah pei a rak um dih ko hi ti kha khakha an hun fiang e pathian nih a chawnh lio an timi cu biakam thar zong ah cauk tampi in kan chawnh peng ko kan tial peng ko na rel bal lo te biakam thar zong ah tampi ka tial ko ka chim peng ko na te in na rel bal lo atu thok chun vrel chang lo te kha amang ah thiang thlarau rian tonnak khan a chim tikha pathian bia hi zoomtu kan nunnak e pathian o kan theihnak pathian rian tonnak kan theihnak min sa zumtu tampi nih Ngakchia nih hnuk a duh bantukin kannih zong nih Pathian bia kan duh i Bible ca kan rel dingmi hi zumtu nang le kei nunnak a tuk timi te hi ka hin chim ta hna ka van i duh. Laimi hi kan ṭhangcho tuk. Kan Khrihfabu zong ah hin kan Khrihfabu si lem lo midang Khrihfabu zun lak an kan ngaih zong si le ngai pa ve ko hna si law siapa nan thawng hracim hi sau deuh seh law ṭha ko lang ka ti kei ning kei zumh ve le kan thawng hracim hi a ṭha tuk lam sa hnga ka ti le ziah me mah tluk sau ngai ka chin kei mi di som linga rong ka chim la za ngai ko du ko abam hen nan ba tuk lai ka ti le sia pa nan thong sim lo kan ngu men bak lo kan kan nan sin la kan ti bak a hin nan thong sim ma di ton le chu cha chun kan member po le su su le thing te he nan tua tuk na ti ka hin zing tho bak nan va tuan ta ti ka hin thong sim la rong a cha arak ngai mi nan tam tuk cu tikah cun ve ah thawng ṭhan hai tawi tuk in chim ah hin a hlan lio ah cun thawng ṭha chim hi sau tuk hin an hua atu ah cun thawng ṭha chim tawi tuk hin an rem hoi ti lo sihmanhsehlaw nan business ruang ah a si timi te kha van chim ta ka van duh i ve ah kan van ngut lo nak ding ca khan ka van tanh mi si le hika zun ah hin a biapi tuk mi cu zum tuk in nunnak ah Ngakchia nih an nu a tlaihchan bantukin an nu hnuk lawng ka duh si loin vancung pennak chungah luh khawhnak dingah cun ngakchia nih an nu hnuk din le a nu hnuk duh lawng ka si loin ngakchia nih a nu rim a thinlung um ek bakin a duh dawt keimah he nau ka ngeih hnu cun vancung penar ka van tep chin lemang ka fanu zeitluk a ṭah zong ah a nu sin kal ahcun zeitluk in dah a hna ngam maw a nu hnuk a van din a nu nih a ṭang nem te van pom ahcun zeitluk in dah ai nong tikin thlarau nih hin nun tampiak a ka cawnpiak aw Jesuh Khrih na rak chimmi vialte vancung pennak lukhawhnak ding ahcun ngakchia bantuk in na can lo ahcun a rak timi vialte khi bantuk hi rak theih ve lo ahcun ya arak foi tum lo cu thak che ban tuk lai ngai cun ti nika dumu ban tuk nai mu malai upa pi nak che ban tuk vane chan than se ban tuk khoi sun kar arak foi te na te nun kha kam van chon chin lamang te ka chun o thilung put tu pe arak si timi te kha akan chon pe cu chan kai zong ka fanu ka zei tlok ata thlo ma zong i anu sin avan kal tika chun ana ngam cu me ban tuk chun zoom tu nun nak zong a hin nak chi ani anu atlei chan ban tukin Bawipa Pathian sertu he kan tlaihchan ding. Amah sinah kan ngam dingmi a biapi tuk. Minung tampi cu kan lungre a theih caan zongah Bawipa kan fuh ti lo. Kan dawtmi kan hawikom kan fuh. A kan bawm khotu kan fuh. A ngaingai cun a kan sertu he a kan bawm khotu ṭha bik a si. Bawipa min thang ṭhas ko seh. Cucaah a kan sen a kan sertu he kan zeizong vialte a hngaltu si caah kan zeizong vialte a kan hngaltu Bawipa sinah hin kal ko hna sih ngakchia nih a nu sin a phanh tikah cun ṭihnak zeihmanh a ngei lo nu le pa lang a pa tu hong ka bosan se ti kan duh cu mu sihmanhsehlaw an nu a tlaihchan ding te khi ngakchia ka hei tok hmanh u cu ve bantuk cun bawi pachung kan um tikah hin bawi pachung ah kan nun tikah hin ṭihnak zeihmanh hi a um ti lo Cucaah cun Bawipa chungah nun hi a biapi tuk timi te kha hin van chim ta ka van duh. Le Pathian bia he zeitluk in dah a biapi ti si cun David siangpahrang nih cun ka lam hruaitu, ka lam a ceutertu a ti. Nunning vialte a ka cawnpiaktu a ti. Anih le bang nih hin cun na phunglam hi ka tlaihchan hna i Bawipa ka cawnpiak zungzal a ti. Ka hin profet Ezekiel zong kha ka hin Pathian nih a bia kha ani lebang hi cu hi profet Ezekiel lebang hi cu Ezekiel lebang hi cu a bia bak kha Pathian nih rel ding le cawn ding lawng si loin Ezekiel a ngan pathum a hme pathum ahcun Pathian nih a bia bak a cazual bak kha a eiter a dolter Bible ca na ai ok sihmanhsehlaw zum tutan kan amen tak ve ko lamu a Bible ca se lo a bia tu kha chim hnawh chan mi kisi a bia ani chu prophet Ezekiel chu a cha uk bak kha a cha zual bak kha boipa a dol ter tikah chu a van dol i a ai tikah cun ani nih cun khoi le ti bantukin a thlum e ati boipa min tang thasa ko se chu cha boipa a du mi na le cun thak chian i nu hnuk a din ni a nun nak cha chaw cawhnuk le kui le tithlum bantukin a thlum i a sunglawi i Pathian a duhmi hna Pathian a fuhmi hna nih cun Pathian bia hi kan zumh tik kan cohlan tik kan nunnak a rian a ṭuan tikah hin cawhnuk le kui le tithlum bantukin a thlum a sunglawi tuk hringhran cucaah nihin ni Ezekiel angin pathum a me pathum zong khan ke zong mah te ka van uar to ke Ezekiel nih cun pathian ca zual kha adol i nihin ni anang le kei nih kan dol ding mi cun pathian ve tu he kan nunna kan thinlung ah hin dol ve zungzal hna su ti he som zong ka van i du hna pathian bia kan hmuh mi cu Jesuh Christ he i pehtlaih lo hi ṭih nung tuk ca hin i pehtlaih peng ko hna usih ti hi kaan chim ka duh tu ni kan van kan van hmuhmi cu Jesuh Khrih nih pehtlaihnak kong hi fak pe chim tikah hin misur ruang he tahchunhnak a chim i Jesuh Khrih cawnpiaknak hi a rak ṭha tuk tahchunhnak pengin bia le bia a rak kan cawnpiak peng lai mah bia mah bia le bia pawl kan hun san tiah a kan hrilhfiah tawn i Cu bantuk hrilhfiahnak cu minung kanmah le kan zawnzam cio kan herhnak zun te kha langter e Jesuh Khrih hi vawlei cungah cawnpiaktu ṭha bik zong a si hruaitu ṭha bik zong a si e nun vialte lakah nun cawn awk tlak bik zong hi amah sinah um ti kha ka hin kan hmuh lamang hi ka zawn ah kan hmuhmi cu misur ruang taktak cu keimah ka si e ti dum a ngeitu cu ka pa a si e ti a fiang tuk a pa dum ngeitu si anih cu misur vei ah misur ruang ka si ti hi ka zon ah hin kan nih vialte hi ange kan si i cu ange nih cun thei va tlai kha hau ca khan nihin i zum tu minung zong nih Jesuh Khrih kan i pehtlaih hnu ah hin thei tlai kan nge dingmi kha a biapi tuk i sihmanhsehlaw Jesuh Khrih ai pehtlai lomi nih cun theitlai ṭha khan ngeih lo caah hin zumtu kan nunnak ah hin Jesuh Khrih he kan i pehtlaih i theitlai kan ngeih dingmi zong hi a biapi tukmi a si timi te kha thazaang zong van pek hna ka van duh Cun pehtlaihnak kong he pehtlai in chim ka duhmi cu tahchunhnak van la usih tahchunhnak pahnih in nihin ni ah kan mawṭaw zeitluk ṭhaṭha kan ngeih zongah hin a kal khawhnak ding caah a ṭhawnnak ding caah thil a biapi tukmi pakhat a um cu pakhat cu dah a si ti cun gas thunpiak a hau gas na thunpiak lo ahcun na mawṭaw zeitluk ai dawhmi a nganmi na chakpi zongah a kal kho bak lai lo Gate a dih bak ahcun a dir ko la. Cu nun cu a fiang tuk. Motor zeitluk a nganmi zong he a kalter tu le a ṭhawnnak a petu cu case kha a si i cu zong cun a pahnihnak cu zeidah a si ti cun zeitluk phone ṭha kan ngeih zongah na phone ṭha tukmi na ngeih zongah hin battery chat a hau. Battery na chat lo sisi ahcun hman khawh a si lo. Ṭhawnnak a ngei ti lo. Cucaah cun zumtu kan nunnak zongah hin chunglei in a kan ṭhawntertu cu Jesuh Khrih he kan i pehtlaihnak thawng lawnglawng na si. Bawipa min thang ṭas ko seh. Cucaah nan nunnak ah hin Khrih he nai pehtlaih peng a hau e. Kan phone nih hin battery charge a herh bantukin nang na nunnak zung hi na lungdongh caan, na lungretheih caan, harnak na ton caan a tampi la. Cu bantuk lio caan zongah cun Jesuh Khrih he nai pehtlaih zungzal a hau. Jesuh Khrih he kan ṭhawnnak, kan damnak a si. Cu Jesuh Khrih ahcun fek tein hram thla hna usih law i pehtlaih ko hna usih ti hi thazaang peknak an duh. Vawlei cungah hin zeitluk hmanh in rum ko law, zeitluk hmanh in fim ko law, zeitluk hmanh in ṭhawng ko law, zeitluk hmanh in heidam ko law, Jesuh Khrih he nei pehtlaih lo si ahcun na nunnak hi pakpalawng lawnglawng a si. Kan nunnak a kan herh bikmi hi pakhatnak ahcun Jesuh Khrih Pathian lawnglawng si. Bawipa min thangṭhat si ko seh. Cucaah thei kan tlai khawhnak ding caah, kan dam khawhnak ding caah Jesuh Khrih a pehtlai zungzal ko hna usih. Kannih cu Bible nih a kan cawnpiakmi cu misual kan si i sualnak ruangah a thi dingmi kan si i sualnak ruangah dantatnak a ing dingmi kan si i Pathian vel ngeih Pathian vel ngeihnak thawngin khamhmi kan si i a sualmi kha Jesuh Khrih nih a vel ngenak thawng a kan kawl i a thiannak a kan hrawmh i a kan zaangfahmi kan si cutluk cun a sunglawimi kan biakmi kan Pathian a si vel ngeihnak a khatmi Pathian a si zei bantuk na sual lio caan zongah an daw pengtu ruahchannak an ngeih piak pengtu Pathian dawtnak he a mak tuk Nulepa hna, fanu fapa ngeimi hi cu zeitluk an sual zongah fung nan tuk hna nan bengh hna zongah thi ding ngaingai cu nan siang hna lo cu nan dawt tuk hna cu Pathian zong rak se ve a thinlung mu nulepa thinlung le Pathian thinlung a khat cu kan sual tuk ko mi thil zong kan fir ko nain nulepa nih a kan bawmh ṭhiamṭhiam i a kan ngaihthiam cu ve bantuk cun sualnak kan thah lio caan zongah bawipa nih a dawtnak vel a kan ngaihthiam peng zungzal bawipa min thangṭhat ko seh catluk cun a sunglawimi vel a kan ngaih tuk a si cucaah pathian he i pehtlaihnak ngeih lo tu hi minung kan nunnak ah hin ṭih a nung tuk Vulei thilri hi a ṭhangcho a ṭhangcho ko lai. Sihmanhsehlaw kan duhmi thil hi kan ngei cawk kho lai lo. Sihmanhsehlaw chunglei nunah Jesuh Khrih kan i pehtlaih ahcun nun deihnak, nun hnangamnak, nun thiamnak nun kha chunglei ah Thiang Thlarau nih a kan pek. Bawipa nih a kan umpi lai. Cucu Paul nunah a kan hmuhmi si. Khrih ka ngeih hnu cun nunzia ka thiam cang a ti. Jesuh Khrih ngeih lo ahcun motor ṭha duh si, inkham ṭha duh si, rian ṭha duh si, kannih Laimi lebang i cu phorhlawt a uar tukmi, a rum lo zong nih a rum bantukin warhau a ṭuanmi hna nih Tesla ai tlaih ngammi kan si. Murum sang ah a ṭhu ngammi kan si. kan inn par chuak se law nang inn tha tuk nang motor tha tuk zei bantuk investment dah nang ngei hong na se la ziru ba kan se la kan company tuan nak te hna zong nu le pa na kulang a fangkul fang le riat hlawchom te rian tuan mi hna nih kan motor that kan inn lo that ning kan thinlung pudak in apartment umte na kan zuam ti lo chu kan hei aphorlo ning mi dang nih an than ning bantuk in than ve kan du Mirang pawl mithmuh ahcun law income ṭhiamṭhiam kan si. Tingkhat tang a hmumal lomi paoh cu law income kan si. Misifa kan rak si. Sihmanhsehlaw mirum bantuk kan rak um. Cucaah cun hi ni ah hin chunglei ah Khrih he ai pehtlaimi hna cu nun ziaza an thiam ee ate Khrih he pehtlaih lo ahhin cun nun hi thiam a si lo caah lungdong ha foi te lungruthei he a foi te timi te kha gain a bible ca nih a kan cawn piak mi si Jesuh Khrih he kan i pehtlaih lo ahcun kan chungkhar zong hi kanmah duh ning kan sersiam kho ti lo kan chungkhar a dam kho ti lo kan fanu kan fapa hna zoh ah hin zaangfak tuk an si kan hawipa pakhat nih chungkhar pumhnak hna tuah ka duh tuk na tein chungkhar pumhnak zong ka tuahpi kho ti hna lo ute zeitindah thazang ka pek hna zong ka thiam ti lo ute an lung nih cu a theih ko na tein a ruah cu an ruat ko na an thok ngam ti lo cucu zeidah a si ti cun chung le a thuk pin pathian he rak a pek leh lonak ruang a si timi te kha van chim ta ka van duhnak ka si Cun ka hin Johan nang in hleruk a hmesom thum le pathum ahcun nannih nih keimah he nan i pehtlaihnak thawngin lungdaihnak nan hmuhnak hnga hi kan chimh hna vawlei nih hin harnak an pek hna lai sihmanhsehla ṭih hlah u vawlei cu ka tei cang a ti bawipa min thangthas ko seh hi ka zawn ah kan pemi cu nanmah hi kan i pehtlaihnak thawngin lungdaihnak nan hmuhnak hnga a te cun hi kan chimh hna a ti vawlei nih hin harnak an pek ko hna lai a ti kha minung tampi cu harnak ton lo he kan duh cu mu sihmanhsehlaw kan bawipa jesuh khrist bak a bia chimmi cu vawlei nih hin harnak an pek ko nala sihmanhsehlaw ṭih hlah u ka tei cang ee a ti bawipa nih a kan tei piak cang cucaah jesuh khrist ai pehtlaih ai pehtlaihmi hna nunnak ahcun vawlei hi nun ziazang thiam caah ṭih dingmi zeihmanh a um ti lo cu chungah cun bawipa nih lam a kan hruai ko timi te kha chim ka duh cucaah cun hi ka zawn bible cang te hi jesuh khrih nih mi vialte a kan chalannak si cu a kan chalanmi cu dah a si ti si cun vawlei cungah hin an ti vawlei biaknak ah hin zei bantuk hruaitu le profet tampi an um ko natein keimah ah i pe u law daihnak nan hmu lai timi mizeihmanh an chim ngam lo mazei bantuk biaknak hmanh an chim ngam lo ti si sihmanhsehlaw kan bawipa jesuh khrih nih cun a kan challenge mi si keimah hin i pehtlai u law daihnak nan hmu lai a kan ti ai pehtlai mi cu daihnak an hmu taktak ko Cucaah Jesuh Khrih ah pehle he biapi tuk timi te kha ka hin chimta hna kan duh. Vawlei nih cun an huat hna caah chiandeih rawlṭammi bantuk seh an dimh peng ko hna lai ti sihmanhsehlaw ṭih hlah u a ti. Cu bantuk ṭihnak thinlung put a kan lakpiak ko cucu Bawipa Pathian he i pehtlaihnak lawnglawng a si. Cucaah Bawipa hin pehtlaihnak he thlador hna hlah u si timi te kha chim ka duh i Jesuh Khrih lawnglawng nih hin vawlei ka tei cang a ti. Daihnak kan pek hna lai kan ti kho. Vawlei cung biaknak dang vialte nih hin daihnak kan pek hna lai tiah kan te kho lo. Vawlei hi kan kan tei cang an te kho lo. Ṭih hlah u tiah kan te kho lo. Jesuh Khrih lawnglawng si cah hin ṭhawnnak vialte a ngeitu Pathian kan Jesuh Khrist caan Pathian i fuh zungzal hna cu ti sawm kan duh hna. Jesuh Khrih nih hin zeitluk in dah a kan dawt in zeitluk in dah amah hi pehtlai ding in a kan sawm peng timi te kha ka hin Bible ca tlawmpal ka van chim lai cun

ahohmanh ka dawn bal hna lo ee ati na sual nai ngaih chi na sual nai hngalh i na sual na nai hngalh chi bawi pasin na kir tikah bawi pasin na phanh tikah hin bawipa nih mizei hmanh ka dawn hna lo ee ati a kan welcome zungzal ko cun Johan ngan paruk a hme somli le pariat thiam thiam ah keimah cu nunnak changreu ka si e ati laka hin Johan pali a hme sleili ahcun keimah nih kan pekmi hna ti a dingmi paoh cu zeitik hmanh an ti a ha ṭhan ti lai lo e te zungzal nunnak certu put ka nunnak a phut lai e te zungzal nunnak an ngei lai e te Jesuh Khrih nih ka sinah a rami paoh le keimah he a pehtlaimi paoh sung zungzal nunnak an ngei lai te tuak hmanh nu zeitluk in a sun a sun lawi cun Johan a ngan hleili a hme paruk ah cun mah he cun an thiam ciomi khi si Jesuh nih keimah hi lam le patak le nunnak khi si keimah keimah sin ti dah lo cun aho hmanh pa sin an phan kho lai lo e a ti vancung kai a duhmi lawngte khi si vancung kainak lam a ngeitu kutka tawh a ngeitu kutka a kon on piak kho tu cu Pathian lawnglawng Jesuh Khrih lawnglawng si caah Jesuh Khrih nih hin a kan sawm zungzal ko nulepa hna ulenau hna cun biathlam o biathlam kan kal hlan te ah khan Johan angan paruk a hme som thum le panga zong ah khan Jesuh nih tunai ka van nol cangmi ka si keimah hi keimah nih cun Jesuh nih cun nunnak changreu cu keimah hi ka si ka sin a rami paoh cu ahohmanh an rawl a ṭam lai lo i keimah ka zummi paoh cu ahohmanh an ti a hal lai lo a ti. Vawlei taksa nih a herhmi ti le rawl zong a kan pe khotu Bawipa a si. Bawipa min thangṭhat ko seh. Biakam hlun chung ah tampi kan thei. Zoom Elijah zong kha langak zong in a cawm ko. Minung tampi belte cu Pathian he i peh tlaih bu i harnak ton hna kan ṭih tawn. Cucaah cun kannih kan rian a ngan bik cu Jesuh Khrih chimmi hi biatak tein zumhmi a biapi bik ko. Cun hika zawn ah hin biathlam a ngan pathum am hi pakul ah cun Jesuh Khrih nih ngaihmanh innka ka dir innka ka king ahohmanh an si ah ka aw a thei i innka a kawtmi cu an in chung lut lai an sinah rawl ka dum lai i anmah zong ka sinah an dum ve lai a ti zeitluk in dah a thlum maw zeitluk in dah pathian nih a rak kan dawt zeitluk in dah amah he i pehtlaih ding in a kan duh ti hi a kan auh zungzal a kan sawm zungzal nihin nih pathian tu dah thei lomi hna zong Jesuh Khrist nih ingka ka king peng ate ingka a ka honmi cu te an sinah ka ra lai i an sinah kum lai rawl ka dum lai i keimah zong ka an sinah kum ve lai a ti cucaah nan sinah nan innchungkhar ah nangmah pumpak ah Jesuh Khrih rawl ei ṭin duh maw Jesuh Khrih rawl dum ṭin na duh maw zungzal nunnak hmuh na duh maw damnak taktak hmuh na duh maw Na duh a si si ahcun Jesuh Khrih sinah i pehtlai ve ko ti hi sawm ka van i duh hna. Jesuh Khrih he kan i pehtlaihnak kan ngeih ahcun minung nih kan herh bikmi suingun chawva zong nih a cawk khawh lomi hnangamnak, daihnak, lawmhnak kan ngei kho. Zeitluk cancer zawtnak ngeih ko zongah Jesuh Khrih a ngeimi hna cu an hna ngam ko. Vawlei hi kan khualtlawnnak ram lawng a si i zawtfahnak a um ti lonak hmun inn taktak a simi ka pa inn ah ka um te la ti ni khatkhat ca kan fianter. Cucaah Khrih he ai pehtlaimi cu hnangamnak an ngei ko. Cun Khrih he ai pehtlaimi na cu teinak nun an ngei, temtuarnak nun an ngei. Cun a dongh cun a pathumnak ah an sualnak a thiang ee ati bawipa min thang thas ko seh na sualnak hi bawipa he nei pehtlaih tik ahcun na sualnak zong hi bawipa nih thluachuah a pek ahcun midang nun thlennak caah bawipa nih thluachuah a pek ṭhan la na sualnak na nangmah caah cun fi a nung tukmi sualnak a si te ko lan ni khat khat cu sihmanhsehlaw mah na sualnak kha midang tampi an tei ve rih lo caah kha na sualnak kha bawipa nih midang nunthlennak example ah thluachuah a pek tila a biapi bik mi tu cu tuni ah hin na thinlung na nunnak dihlak in bawipa lei a kar hlan a si cucu bawipa he som ve ko ti som ka van duh hna jesuh khrih ah kan i pehtli lo ah hin cun kan thei he tlai kho tak lo e cu jesuh khrih ah ai pehtlai mi hna thei tlai cu zeidah a si ti siah cun Kalati a ngan panga a me pakul le pahnih kul le thum ka si. Jesuh Khrih ah ai pehtlaimi mi hna an theitlai cu dawtnak, lawmhnak, daihnak, lungsaunak, zaangfahnak, ṭhatnak, zumhawktlak sinak, toidornak le mah le mah a tei khawhnak te hna kha thlarau theitlai pakua kha Jesuh Khrih he ai pehtlaimi hna nunnak ah cun a um zungzal. Zumtu a si ko nain nifatin te a nunnak ah Khrih he pehtlaihnak a ngei taktak lomi hna cu thlarau theitlai hi an co an tin lo caah siangun chung holh ka kuar tu zumtu mi piangthar a si ko nain milung hak zumtu a si ko nain a biachim hol lo ai sum kho rih lomi zumtu za chia a ti ve lo zumtu a si ko nain zumtu za chia dawh kan tam tuk cu Jesuh Khrih he kan i pehtlaih tak lo caah do thei tlai timi dawtnak hna kan rak tlai kho lo cu nupi le fa zong kan daw kho hna lo kan nembar chungah pakhat pa he kan upa he sailo pa nih thawngtha kan chim le ani cha onen pin thai ku zung kha piang kan piang thar chang na cha kan nupi le zong hi ka do tia kan do chang na latin eh sakho lo mi kan nak chi leu ten vaya min te kan op ko mi zong cha hau lo mi ha kan chon piak tho evangelist po le ti cha kri he pe tle nak ta kan ngei lo a chu nun zong hi chon kho slo ka do ti mi na cha athlum tuk mi su mo na tin chubun tuk chon zong cha kan ha tuk kan nung zar kan nung zar cu valentine day cu lai pa ko he dawtnak cu kan uar ngai na te tongpar pakhat te cok te man he kan har ngai chung kan thei ko na te kan lungkhong tuk cu lungkhon cu ka zoom tu lungkhong te kan chap la kan nupi le te cha pangpar pakhat te na lom to pangpar chi ni fitin tem ko ni fitin te na kan chok pek ban halo chu kho chan te ni khat te kan hei chop pem zai tlukun da that mu khi ne khat te cha mana khin do kan lungkhon tuk chu mu Culong sin lo pangpar cawk sim la kan nu a nai dawh tuk e. Keimah caan a sunglo ka fale caan a sunglawi na kan dawt cak ai long kan dawt tuk hai tik ka ka ti chin zong khi a che chu volunteer ni va thei va kai kan thei tar lo kan hoi ba bakal lo chu facebook ko op ti a her lo mi an post tuk la le kan nu nih an kuat yo hai la le ka to kho la lo le zat i lai kan si hoi la ti la zum tu nung tampi he kri he kan pe tle lo ahin cun nun ni chon he kan har tuk cu ca thiang tharau thei tlai timi kan her tuk e thiang tharau thei tlai he lunglom nak na he boipa he pe tle nak in rami rak si ti bible ca kan mu dei nak zong he boipa he pe tle nak rami si lungsau nak te na he minung tampi cu kan thin tawi tukah oh Jesuh Khrih rak a pehtlaihnak a theitla rak si thuk deuh nai pehtlaih tikah do lung lung sau an cuanter te lai cu Jesuh Khrih kan van zun bangin do a tem tuarnak kan rom ve cu tem tuarnak in zun do lung sau na kan pek cu Zumtu a si ko nain a thin tawi tuk rihmi cu Khrih he thuk piin pehtlaihnak an ngei rih lo ti kha kan nunnak cio ah hngal ko hna sih ti hi sawm kan duh hna. Cun Khrih he thukpi pehtlaihnak nih cun mah le mah i tei, i tei khawhnak zong kha a rak kan pek. Mah le mah control thiam khawhnak tangdor te pawl hna hi kanmah sinah a rak zum ding si lo a sau kho lo. A ri kan khiah colh peng. Tu hnu voi ngau tin a si bak ahcun za bak cang seh nu le va zong hung u. Tu hnu voi kan chim bisi cun kan nu le ka pa na chim bisi cun ram bia kan kam ter min han tam ngai sen le zoom tu kri kan pe tlei tak lo se cun tang zong ngai kho lo sa hi bantuk vialte akan pe kho tu atei pek kho tu cu boy pa si boy pa som zong sal ko hna su ti hi som ka van i du hna kan dongnak bik a bia ka van fun la kan nunnak dihlak in Jesuh Khrih a pehtlai ko hna sih law thei a tlaimi zumtu si ko hna sih ti kha chim ka van duh i misur ruang cu kai misur cu a ruang he ai pehtlai lo ahcun a thei a tlai kho lo a ti kan nih zumtu zong he Khrih he kan i pehtlai lo ahcun thei kan tlai kho lo e thei a tlai kho dingmi kha thei tlai kho dingin Bawipa na kan duh caah cu bantuk thei kan tlai khawh hna ding caah cun thei a tlai thar ko tu kan ruang asimi Jesuh Khrih ah hin e pe tle zungza ko hna si ti he ka hin som ka van du hna i Bible chungah kan hmuhmi cu Khrih he kan pe tle tikah hin kan nun hi a thang i sam chung kan hmuhmi cu Pathian he ai pe tlaimi Pathian he nifatin ti a ummi hna cu tiva kam mi a kheumi Tivekam mi a ummi thingkung a caan man te thei a tlaimi thingkung bantuk an se ate cucu ka hin a biapi tuk i cu bantuk cu zumtu kan nunnak ah hin a si awk a si e Jesuh Khrih he kan i pehtlaih tikah hin thlarau nih lam a kan hruai i chunglei nun ah fim a kan chimh i kan nunnak hi thar a chuah e atu bantukin kan nunnak hi ṭhamraang holh cun transformation an ti i nunnak dihlak hin a kan thlen cu bantuk thlennak taktak a chuahter ko tu cu Khrih kha si Khrih ah hin hramthuk piin i thla zungzal ko hna usih ti hi tu zan zan lei caan ah hin sawm ka van na duh hna i donghnak bik ah ka van nawl lila Jesuh Khrih he kan i pehtlaih deuh deuh tikah hin lawmhnak thluachuahnak dawtnak a um chungkhar a u chungkhar a dam pumpak thinlung taksa a dam i Khrih he a fekmi pehtlaihnak hi ngei zungzal ko hna usih ti hi tuzan i tuzan lei i nan sin i karat i thongtha kan hrommi se law kan zate ca pathian bia kan hrommi bawipa nih thlasuah kan pek pek ko se lam nak tampi ka ngei